husband here abroad if you have someone you want to get married to one of our sister she dey stay canada she just cry out na cry i be talk say no husband for canada o Welcome to naija daughter TV this our sister I go still leave the video for una make una still watch make e no be say na me forge am or na me ehen I go put the video for there this our sister she just come out for tiktok she say no husband for Canada she dey advice people wey wan relocate you know say for Nigeria na everybody na japa japa oh japa japa na im dey reign now. She say if you wan japa out of Nigeria, she say make you carry your husband follow body and if you you never marry, make you try marry before you dey come Nigeria um come Canada o, before you dey leave Nigeria dey come Canada, na wetin she talk be that. Make we go for comment section, a lot of people drop comment, let's see wetin our In fact our comment task you know there is comment task there is talk talk na the talk talk side na me dey one com comment task say madam plenty husband dey abroad you only need to wise your your sele selection poor and do not limit yourself to date just Nigeria or black man alone na wetin dat one talk oo another one just see say hey congratulations to our cuppy one just say but cuppy just got a husband in the UK and eh never tey she relocate just talk say nobody dey send you wow um dem say our copy don e don hook up oh copy don hook up na you never hook up congratulations sis copy copy copy copy congratulations sis I'm happy for you another one still talk say not true don't focus on um marrying a Nigeria wetin this our comment talk e say make you no focus for marry only Nigeria guy only there are other good Africa guys and white who would come for you pray hard be open open minded and do not be too pick you hear wetin he talk say make you no just open for only Nigeria people open for both any country White also anoda one still tok say e say anybodi coming to Canada is welcome, Canada is home for all and stop deceiving pipo wit your lie. You hear dat, anoda pesin, dis one na Canada o, she say Di Canada is open and is good. E say make she stop to dey deceive. E say Canada is a good country. E say plenty husband dey Canada. Na wetin I believe say dis our sister or our brother talk. E say nobody, e say anybody, e say anybody coming to Canada is welcome. Canada is home for all And stop deceiving people with your lies. You hear, no be me talk am o, person wey talk am e fit go hold am. Another one. One say my aunty got abroad and find the love of her life within three months and seven years na. Na wetin me understand say e aunty even come abroad between three months she got married. and she still dey with her husband seven years now my beautiful sister when you dey out there you know all finger are not equal maybe i understand wetin you dey try to talk people i i read a lot of people comment when they say husband dey husband dey yes husband fit dey where you dey. You know dis country side if you no dey um major city, major city na im many of our pipu dey like to stay. But if you dey outskirt of de main city like Abuja now, you go dey like place like um Benin, um you go dey place like um Lagos still open eye, like place like um like um ogun like all those place like river you know husband go hard why husband go hard because our men our women no dey really um um dey there dem dey dey the major city maybe i no fit say this our sister when she talk out on social media say na lie and i no fit see say people wey dey still drop their comment say husband dey Canada i no fit see say na lie na depend of the area wey you dey stay na wetin me see depend of the area wey this our sister dey stay husband if she go fit find out say man no dey that area and maybe na type of when she like to marry her Nigeria or her black you understand marry her Nigeria person not say husband no dey Canadian men dey there anywhere you dey the country people dey there men but her own country person na she dey try to wan deliberate on wetin why I dey react like this is because of the uh comment I see on uh on the comment section say na lie she dey lie she no fit lie say husband no dey yes another person still advice you say if you dey look for husband

she no go school the man go say huh huh huh huh I need the I need the one wey dey say you know together they need them together you understand that is why many of them dey find am difficult to find husband you know where you for weak your wife go strong where your wife for um um weak you go strong you see am but many of our people no dey see am like that but I wish this my sister wey e come out a quick husband yeah that is how I will say it I wish you your heart desire I pray may the good Lord send your heart desire for you because we human being we always get our heart desire at least if you e not be even hundred percent waiting you want at least it e go be ninety or eighty percent I pray for this my sister for God to send her right husband to her now wait till I break up for now my sisters or oh, my brothers my mummies my aunts who they follow me who like me who like me for who i am yes na wetin i bring come for una if you dey look for wife you dey nigeria abeg chat this my sister up she need husband serious husband o not the one wey you go carry go there you the one na no ehem abeg if you know say you no just need her no just need her she need serious husband in fact the cold too much this period o. Make una no mind me o. I will leave una make una enjoy the short video of her. Yes, she dropped she dropped short video. Please, guys, I've monetized. Yes, I need to sell my market and monetize. Please watch my ad. You can super thanks me, super thanks me for this video, okay? If you dey look for wife from you dey Nigeria all over the world when you dey Canada uh, ladies,